rhedeg yr adran nawr ddar 1983 a cyn hynny yn rhedeg e o dan mudiad Adloniant Crymych. O shwmae, Julie Higginson ydw i, Pennaeth Ysgol y Freni, a mae'n fraint 'da fi prynhawn 'ma i gweu cwpwl o eire am Eirlys, Eirlys Twig. Dwi wedi bod yn cyd-weithio ar Eirlys nawr ers rhyw saith mlyne, ond wen i'n nabod Miss Twig ers blynydde cyn hynny. Gofynnwch i unrhyw un yn y pentre 'ma, sef Pentre Crymych, am eirlys, a mae pawb yn ei hadnabod hi. Mae sawl swydd gyda hi i gyd, ond beth dw i am sôn amdani prynhawn 'ma yw ei rôl hi o ran Cymreictod yr ysgol a'i gwaith diflino gyda'r adran yr ysgol. Mae Eirlys wedi bod yn rhedeg adran Crymych ers blynyddoedd lawer, gormod o flynyddoedd, I fi weud i weud y gwir, dwi'n credu bydd e'n embarrassed, bydd e'n un sôn am dros 30 o flynyddoedd bod i wedi bod yn neud y gwaith. Bob prawn di Mercher, mae dros 70 o blant yr ysgol yn mynychu adran yr ysgol. Mae'n paratoi rhaglen ddifyr ar eu cyfer nhw, ac wrth gwrs y reol air yw bod pawb yn siarad Cymraeg, a mae'n un ffordd o hybu Cymreictod yr ysgol mewn ffordd hwylus dros ben. Nawr, un peth allwch chi weud am Eirlys yw bod hi'n barod i fynd y filltir ychwanegol. Mae'n hael iawn i Chymwynas, ac mae wastad yn barod i roi o'i hamser. Mae'n gymeriad a hanner. Mae'r plant yn hoff iawn ohoni, Maen nhw'n gwrando ar Miss Twig a mae'n cael argraff fawr arnyn nhw. Mae'n bleser mawr gyda fi i chymeradwyo hi a'i gobeithio bod hi'n haeddu, llawn haeddu i'r Wobbers siwmai. Diolch. Fy enw i yw Siân Elin Tomos, dw i'n gweithio'n Ysgol yn Freni a dw i'n enwebu Miss Eirlys Twig sydd yn rhedeg yr adran yn Crymych. Dw i wedi enwebu Eirlys, Miss Twig, oherwydd bod hi'n weithgar iawn

Y ni'n rhedeg yr adran yn Ysgol y Freni bob prynhawn dydd Mercher. Um, dau dymor yn unig, achos tymor yr haf mae'r ma, plant uh, well dyn nhw fy mas i wario felly. I ni'n treial gwahaniaethu bob nos Fercher gyda gwahanol gweithgareddau, uh, tripiau, bobl yn siarad gyda ni, uh, bobl yn dod i ddangos i ni sut i wneud pethau, A treial cael pethe mae'r plant yn mwynhau i wneud. I ni fel arweinwyr yn annog y plant i siarad Cymraeg. Dim dim ond yn, yn yr adran, ond hefyd tu allan yr ysgol a amser ni'n mynd ar drybiau, i ni'n annog bod nhw'n siarad Cymraeg. Mae bobl yn dod mlaen ato ni a fel yn y trip diwetha, dechreuon ni ganu a oedd y bobl yn yn joino mewn gyda ni te. Rwy'n edrych mlaen i bob prynhawn dydd Mercher cael treulio amser gyda'r plant, er bod fi'n gyda'r plant bob dydd yn yr ysgol. Yn yr adran, i chi'n gweld nhw'n wahanol, i chi'n cael ymateb yn wahanol wrthyn nhw, a mae hynny'n rhoi boddhad mawr i fi. Daniel ydw i. Sara ydw i. Gwenno ydw i. Ffion ydw i. O Ysgol y Frenni! Rydym wedi awyfu Miss Twig ar gyfer gwobr Shwmae yr Urdd. Y rheswm rydym wedi enwebu Miss Twig ar gyfer um, gwobr Shwmae yr Urdd yw achos mae hi yw arweinydd adran Crymych. Mae adran Crymych yn cwrdd ar bob nos Fercher o hanner di tri tan hanner awr di pedwar. Pob blwyddyn mae tua 70 o blant yn yr adran. Mae Miss Twig yn trefnu rhaglen o weithgareddau ar dechrau bob blwyddyn. Rhai o'r gweithgareddau rydym wedi wneud eleni yn yr adran yw yym ymweld â'r Brigadau'n Cŵn Heddlu'n dod mewn, yym Parc Cenedlaethol, a llawer mwy. Mae Miss Twig yn trefnu un taith y blwyddyn i aelodau'r Adran Crymych, eleni aethon ni i Axel Bowles yn Llansteffan. Yn ogystal â hyn, mae Miss Twig yn annog i ni siarad Cymraeg yn yr Adran ac yn yr ysgol. Rydyn yn ddiolchgar iawn i Miss Twigg am ei bod yn annog i ni siarad Gymraeg bob amser. Mae Miss Twigg yn werth y byd. Mae Miss Twigg yn hel yn y ddaear. Mae Miss Twigg yn llawer o hwyl. Pob lwc, Miss Twigg!